Heddiw yma, mi a dyner. Croesoiartisanedd.com, fel ydych chi sylwi, dwi ddim yn gwisgo ffedog heddiw. Be? Wel, heddiw yma, dyn ni'n mynd i fod yr oed yr artisan yn artisaniaeth. Trwy ddim just neu bwyd, ond dyn ni hefyd yn mynd i wneud DIY. O oh, ia, yeah, DIY. Pam da? Wel, I wneud jardineer, dyn ni angen piclo veg, a i wneud hynna, dyn ni angen troi'r jar ma fewn i jar piclo. So, i wneud hynna, dyn ni'n mynd i iwsio hein, sef airlock a gromit. Ia, dyna maen nhw'n cael eu galw. So, dyn ni'n jyst am drylio twll yn top y jar a stigio heina i fewn efo'r dremol ma. Hawl de, so, jar ffwr, a fel mae fe'n edrach, jyst ploncio far fel hafyd ni, efo twll yn y top ma. So, i ddechrau neu hynna, dyn ni'n jyst angen gwneud trylliau bach yn y top. gwrs, fel arfer, sa chdi'n iwsio drill efo drill bit crwn a neu twll perffaith crwn yn neis. Ond gan bod fi'n meddwl hynna, dyn ni'n mynd i fod yn drillio trwy metal, ddim plastig, which dylech chi gael, efo dremol drill bach. So ie, yeah, mae'n mynd i gymryd dipyn i fi excavatio y peth bach ma, ond da ni ddim yn digweithio y slo bach ma gwneud ti de. Dystio fo i y ffwr rhan efo bach o sander, obviously, cyfro bob dim dwi'n neud, jyst fel bod chi'n gwybod beth dwi'n neud. Jyst yn eisiau bod o'n smooth o'n i, fel bod ni ddim yn rhwygo'n gromit beth ni'n sticio ar. A na ni dde, jyst poncio hwnna'n iawn o fath, bod bynnag di poncio. A ydych yn dda ddi? Elog mynd sydd o'n i fyna, a dyna chi. Professionally made elog lyd. Stunning. Fideo drosodd. Diolch am watchad. Ta ta. Joc, dyn ni'n neud y veg rwan. Veg, topio yna, sticio nhw'n y jar yma, rhoi halan a dŵr i fewn, a wedyn gan i ddechrau piclo. So, dyma sut mae gwneud ti. Rwy'n angen 2 litr o ddŵr yma, dwi'n meddwl, a efo 200

Swisio nhw gyd at ei gilydd a ni roed hwnna ar ochr a dechrau ar un veg. So, cynta, peppers. Jopia hwnna fyny yn sgwariau fach neis. Mae hwnna'n mynd i fod i'r bit bach melus neis chdi. Carrots wedyn. Carrots yn wastad yn neis mewn pickles. Melystod pwerus na, a mae'n troi fyny rhywbeth mwy syr. A mae'r texture, mae'r carrot yn rhoi i chdi. Yn da hefyd, so just jopio hwnna i mewn i chunks. Dyn nhw'n gorfod yn rhy fan, Na, strays yn mynd. So, nesa, celery, jopio'r ends off, of course, oedd mae pam ddweud chdi. Hwnnw wedi cael ei golchi, a pyd eich poen amdano gormod, just jopio nhw fewn i olwynion bach efo ma, seis pickles ydyn nhw, so os ti eisiau pickle man, pickle man, os ddim, eich o torri fo'n rhywbeth, ynddo. So, cauliflower nesa, cauliflower yn bach diddorol, Ti eisiau just sleisio bits off o fo, a wedyn sort of torri'r floret off of the dwylo, ddim beth gorau, gael floret bach dda, picalili yn eich uh, jar. Nesa, fe gynnu ni green beans. So i'n meddwl sa'n yn gweithio'n neud da, de. Uh, dim mor dda ni'n meddwl. fysa nhw yn diwadd, ond oedden nhw'n alright. Mi breth oedd oedden nhw'n mynd i wneud galad yn yr uh, misio, oedden nhw'n edge mynd galad tra oedd y canol yn y fel. Ond chi eisiau chi eisiau green beans, jyst chopiwch nhw fyny fel la o wynion, cadw chi mewn bunch de, so fel lot amser i chi. Cnau'r bwrdd, wrth gwrs, jyst i fod yn, yn daclus ac yn chef da. Torri'n nionyn wedyn, pawb yn lygu bach yn nionyn, uh, mae'n mynd i fod yn chunks reit fawr. Not for the faint-hearted, de, maen nhw'n mynd i droi yn reit gryf ar ôl gorffan. A na chi, Bob dim 'di paco lawr yn y jar, barod i biclo. So jyst ceir bach arall di hwn yn bach plastig, jyst i ni siŵr bod bob dim yn aros dan lefel y ddŵr. Chi'n chi pwy eisiau pwysau glas neu rhywbeth i hwnna, ond wneud ceiad yma i fi, come on. Ti ddim eisiau air gyda dda veg, dyna ydy'r number one priority yma. Cedar a'r elog yn barod. So dyma sy'n mynd gweithio, ti'n rhoi bach o ddŵr yno, a mae'r ceiad yn mynd ar wedyn, a mae hwnna'n mynd i adael unrhyw CO2 sy'n wedi accumulatio yn y jar i fynd trwy fyna a allan fyna, a di oxygen ddim yn gallu mynd fewn. A fel chi'n gweld, ni ddim yn cadw fo yn y fridge, ni actually mynd i gadw fo ar room temperature am ddim yn bach i ffwrmento.
Four to six days later. Diolch yn ffrind uh, Spongebob yn fyna. Mae'r jardiner yn barod fan. Wel, chi'n gweld mae'r holi wedi mynd i'n reit lleithog. Yr holi, reit bydru, basically. Ond ia, mae'r lactobacillus yna di gadael i'r veg fermento. Neis. Sniff bach rydyn iddo fo, jyst i weld. O oh, ia. Yeah. So, iawn, allan efo'r thing. Fewn edyn efo vinegar a siwgwr. Mae hein i'r blas, really. Swn i'n dweud uh, mesuriadau i chi, ond yn, no, yn really just faint o blas a siwgwr a vinegar, da chi eisiau. Ydy'r uh, mesuriadau fyna. So ie, yeah, da chi wedi gwneud uh, barod i roed yn y jariau. So jariau di hyn dwi wedi Cnau ar y sinc a wedyn jyst rhoi nhw ar tuag 80 gradd i sterileisio yn y ffwrn, jyst i ladd unrhyw bacteria fel bod ni'n cael mold yn tyfu ar y thing. Yn y jariau wedyn, sos, sos, sos. A cael nhw fyny, yna chi, jardiner. Uh, Wel, chi'n gweld, mae gen i fi dipyn go lew o jariau yn nocio gwmpas, de. Dwi'n fan o'n jams, de. Mae'n mynd i glwydda. Dyna chi, chwech jar o iardyn air di cael ei creu allan o un jar ta 2 litres. Mae ceadau i gyd, wrth gwrs, yn mynd i puffio fyny yn bach, so ydych chi eisiau eich a byrpio nhw rhywfaint, jyst cyn rhoi nhw'n y ffridge, tam nhw wedi setlo. Swn i'n dweud, jyst i allan y CO2 yma allan. Ond ie, mae'r veg i hun yn blasu'n really tangi, really, really tangi. Mae'r blas i gyd i mynd, just tanginess at all, mae'n amazing. A vinegar a'r siwgr gyd yn meddalu efo'i gilydd yn neis, melwyr allan. A o ran y veg, dwi'n meddwl ta'r carrot, y cauliflower di favourites fi. Mae'r green beans a'r peppers weld yn gweld i cael ei meddalu. Dwi'n ddim nhw'n gret, jyst i roed ar uh, bechdan bach ges i yma, focaccia, caws, chutney a veg. Lovely jubbly. Dwi'n awgrymu'r uh, pethau. So, na chi, Jardinier. So, uh, gethyn dwi efo artisanedd.com. Diolch am watchad, a welai chi tro nesaf.